Lura l-programm għandi ħabib tagħna Matteos Grasso kif smajtu qed jgħidilna x'inhu tajjeb u mhux tajjeb, tajjeb, però ma nallarmawx ruħna, importanti ħafna li tifhem ma nallarmawx ruħna. Matteos għandi jien dejjem naħel mal-imbirek selli dimma xirrit nikol biex pala dieta lew. Mela, assolutament leġi veri Hawn dieti ta' li huma vegetarian diets, pereżempju jgħidulhom illi ma jieħdux prodotti li huma ġejjin mill-annimali. U sabu jiġifieri anke riżultati mill-aqwa għas-saħħa ta' dak li jkun, anke l-apparenza ħa tgħinha. Jiġifieri jekk inti tagħżel dik il-ħajja, eh. well and good. Mhm. Però naraw l-estremitajiet ukoll, jiġifieri hemm min jagħmel vegetarian diet pereżempju u jkun underweight jew anorexic. Hemm min jagħmel dieti, in inverted commas, li jinkludu anka laħam u affarijiet u xorta u forsi xifti ta' anorexic mhm. u underweight, ġifiri miex kwistjoni ta' xniekol il-problema, il-kwantita. U daqs kemmi hija l-kwantita importanti biex ma nżidux pis. Hija importanti wkoll biex ma niġux underweight. Għaliex, għax underweight kważi kważi di tista' tkun daqsxejn xokkanti għan-nies. Hija aktar perikoluża f'ċertu okkażjonijiet milli tkun ftit overweight. Għajjeb, jiġifieri mhux qed inqabbel underweight ma' obese għax it-tnejn huma perikolużi immens. Però ikolli nagħżel bejn underweight u ftit overweight, dak minnu daqsxejn overweight huwa ħafna iktar b'saħħtu. Milli min huwa underweight dik hija xi ħaġa mm. l-importanti wasluha. X'qed nipprova ngħid? Li qed nipprova ngħid huwa illi inti tikol x'tikol il-preferenzi tiegħek tajjeb jiena min jien biex niġi ngħidlek leħi kulek jina mienħat, ġifri ħna għamnek nitkellmu biex nispiegaw daqxej. Eh, aqbad stili li huma tajbin hemm kontroversi kemm trid. Hemm jgħidlek li suppost hu ħaxix biss mhm. għax sabu hekk hekk hekk. Hemm min jgħidlek li isma' suppost hu laħam biss għax ibni hemm mamul jikkaċċja. Fil-verità, sambu illi fi kwantitajiet kontrollati xejn mhu se joqtlok. Eżatt. U xejn ma jagħmillek mirakli, ġifieri. Aha. Jina nfakkar il-numru ta' telefon tagħna 21805 tridu tingħadu tistaqsu xaġa l-Mattejos. Mattejos, eh, ġifieri dawk li jkunu qed jagħmlu d-dieta u jkollhom ehm, min naf l-lista tal-ikel, ejja niftehmu hekk tajjeb. Ehm, dawk ħajmutu bil-ġuħ. Hmm. Jiena ma naħsibx. Tajjeb. Jiġifieri, jiġifieri dawk ħajqdu neqsin. Jien naf ma jistgħux jieklu ħafna hekk u hekk, ma tafx inti, pereżempju jiena, pereżempju jiena. Ehm, jiena nħobb ħafna l-ġobon. Eh, tajjeb. Ehm, xorta qed indaħħal naqra ġobon, ġifieri mhux ħammut mingħajr ġil. Ġifieri dawk illi ħajamlu d-dieta, dawk illi jixtiequ jibdew sewwa. Jiena nemmen ħafna li persuna professjonali tista' tgħinek ħafna. Dik nemmen ħafna fiha u nista' ngħid li qed ngħixha. Però ħatħalluhom bil-ġuħda u n-nies jiġifieri jien naf ma jkollhom xikel biżejjed għal ġurnata kif. Jiena naħseb ikun hemm biżejjed, imma ma nafx nħalli f'idejk. Era, naħseb il-problema Magri tibda minn pass qabel. Illi jekk aħna ħa narawha bħala xi ħaġa ta' ara nagħmel dal-perjodu hi, sakemm pereżempju jkollu t-tix tat-tifla, Eh. jew sakemm jgħaddi dak il-praċett, jew jagħmel hekk, jew nagħmel hekk, u mbagħad nerġa' mmur għal ħajja l-antika. Għax jekk narawha b'dak il-lenti, dik hija diġà ikkargata s-sistema biex tfalli. Mela aħna ma rridux nagħmlu affarijiet estremi biex jaqduna għal dawk is-sitt ġimgħat imbagħad nafu biżejjed. Kemm ħandum dejjem l-istess ħaġa jien Mhux niekol. hekk? Kemm ħandum inħossni bil-ġuħ? Jiena ħa taqbiżli u jiena forsi ħa niffanga u ħa nisvolga darba l dejjem. Irridu naraw bħala xi ħaġa illi inti biddilta b'tali mod li ħad tkun iż-żomma għat-tul ta' żmien li qed tara qudiemek. Tuħu pjaċir tagħmilha jsa. Tuħu pjaċir tagħmilha, jiena ngħid saying. Jien anke meta nitkellem man-nies, ngħidilhom qatt tibdew xi ħaġa li mintomx komdi biha. Full stop, laqqas tibdiex. Sib sistema li taħdem miegħek. Full stop, għaliex? Bajt. All right. U taqa mux qed ngħidu tieħu xi biċċa ħelwa da dak it-tip ta' ċoċata. Taqa qed ngħidu li tajt jiena ħir rebellajt daqshekk xbajt minn issa l-qudiem dak kollu li kont qed nagħmel mhux ħa nagħmel xejn minnu jew nagħmel vera ftit mm. minnu. Jiena jiena jiena jiena mnuni ħbieb il-Mattejos nammiraħ li xi ġieli l-ewwel waħda minn dawk illi ngħidu Mattejos waqajt. Mhux tqum u tibqa' miexja. L-inkoraġġament, l-inkoraġġament ehm, kieku taf kemm itik kemm itik bus. Ej, ej, anzi ma milx għalija. Għax hu parti mill-ħajja.
Għax ikun hawn ħafna ħanejlek. Titkellem jien nitkellem ħafna nies, sa fin-nisa kemm ifaxxu. Sewwa, imma pereżempju jgħidulek, eh mhux hekk ma ma nalbatlux kieku ħajqgħod jagħmel. Mhux mhuwiex hu, mhux tal dik il-persuna. Għandna telefonata naħduha flimkien. Hello?

Nifsi maqtuħ jien. Senna xie. Jien nista jien fil-tul il-mut. Imma minn nimxi ma tafx nimxi fil-tul qabbal nifsi għandi. Ok.
Sinjura.
Għadini. Ħanajdlek xħan għamlu jina u int, tajjeb?
Issa, minn mija jħa taqta, imma taqtax u ħalli n-numru tijak ma d-direttur tagħna.
Tajjeb, un bat nkellmu kwara.
Ma importax.
All right?
Ara kemm li pjaċir tgħid issa fiha tant li bżonn l-għajnuna f'festa.
Ħalli fi. Tiflaqa qiegħda.
Ħalli f'idejna.
Issa, u mbagħad wara l-programm nikkuntattjawk, Sinjura. Ma titħalli n-numru mad-direttur, ta'?
All right, grazzi ħafna. Ciao, bye, bye, bye. Mela, Matteos, taqbel ġifiri ma' min jitlob eh, jien naf morna niklu, sa' waġa restaurant. Taqbel li najdulu biex jibdillu partijiet mill-ikel dak li aħna se nordnaw taqbel magħha? Mela, għaliex le? Jew m'għandix nordna mill-ewwel. Ma nafx. Dependi, da jena jdu per eżempju jena ordnajt plat laħam. U normalment jgħidu l-ek jisma ġiblek ċips, ġiblek patata, ġiblek patata max. Again, inti diġa għandek lażlit mela Nafu, ħafna drabi biżżejjed illi chips hija iktar proċessata jżidulha iktar affarijiet mill-patata, mela noqgħod daqsxejn iktar attent, number one. Nafu wkoll illi għal-mod tal-kelma jekk ħajsaqsini isma' nġiblek għal-mod tal-kelma patata jew ħaxix. Il-ħaxix fih inqas kaloriji wkoll. Imma yet again, skont Ġifieri dak il-kelma skont hija xi ħaġa fundamentali f'dil ħaġa. Skont jiena x'kil dakinhar. Skont jiena x'ħan iekol dakinhar. Ġifieri jekk jiena l-mod tal-kelma ma ħadd xejn patata. Allura dik il-ġurnata spiċċajt ma ħadd xejn karboidrati. Alright, kull ma ħadd dik in-naqra laħam u xejn iktar, inverted komas. Ejjin għamil sew, għax ma kienx bizzejed dak jena. Kien għal kemmi tajba, ġifiri mux kwistjoni ta' dak li kell ħijara ma jfettillekx. Emmi kell, il-li għatmu sejjajnek, għat, Imma ma jfissirx li għax il-carbohydrates, l-għaġin, il-ħobż, iħaxxnu inverted commas iktar minn ikel ieħor, ifisser li m'għandhomx posthom, għax jista' ikollhom posthom. Ħanej xi ħaġa tad-daħq. ħaġa li ftit jemnuni biha. Mhm. Illi iktar minn ti attiv, mela iktar minn ti pereżempju xi futboler, mhm. tajjeb, iktar ma inti xi atleta, iktar għandek bżonn tiekol minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu mela rossa, ġin, patata, frott. Għamilt bis-serjetà, inqas nieħu frotta ta' kif għandu ġismu hekk jew ġisimha hekk. Hemm training in xena. U biex tissostenja, ma kif dawret li di, biex ehm, Tajjeb, għara kif kanajda. Biex tkun kapaċi jissostni, emmi. Dak l-exercise tijak, Iva, daw l-atleti kollom bżon li jiklu bizzejet karboidrati. Mhm. Iġifiri, mux senajt l-emela, ħanaqbat nikolla ġin u l-frott Kemm ifett illi ħalli nsir qisni atleta, mhux il-kwistjoni. Kwistjoni hija illi mhux li kelli problema. Il-problema tkun illi inti għal livell ta' kemm qed tiċċaqlaq jew mhux tiċċaqlaq. Jekk mhux qed ikol iktar jew inqas jew rafli. Jiena naħseb, jiena naħseb ma tejesu nieħdu telefonat, jiena naħseb bħalma eh, kien ħossu ġieħ ma nafx fejn imur għand it-tabib. Kikolli bżon kif għattilna fil-bidu inti avukat imur għand avukat. Naħseb jibda l-affarijiet għandna bżon min jigwidana tajjeb xaħat professjonali bħalek tajjeb. Għanna telefonata noħduha flimkien. Hello? Hello?
Bon, wara nofsinhar it-tajjeb.
Proset tal-programm qed nismakom, naħseb jiena xi daqsxejn differenti għax il-problema l għandi qed underweight u ma nista' nitlab xejn. Ilu ftit eh, ħarġ li l-gluten free li eh, tajt il-ħobsu kollox u nżil total loss. Qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi u niekol però qed narani flok ninżel. Nitolbok tajjat ftit, sinjura.
Problema l-għandi. Okay. Għax qed underweight ħafna, eh, ġifieri. Mhm.
Imma e- e- qiegħed jigwidak xi ħadd sinjura? Le, ġifi kellim it-tabib u qalli normali li meta tiġi hekk għax taqleb id-dieta jiena fimni kont noqgħod attenta x'nikol biex ma neħxinx ngħid il-verità u kont kważi nikol ħobż biss. Ħobż biss u affarijiet dawn l-affarijiet galletti u hekk issa dawk kelli naqta' kollox, kollox u qed nieħu affarijiet ta' kważi l-ħobż ma nieħu xejn. Għalkemm qed niekol u hekk imma naħseb ma tantx tiggejniah malajr u l-wejt u mbagħad hux. Naħseb daqsxejn diffiċli jiena u mbagħad għax qed ngħidlek qiegħda 44 kilos kull ma qiegħda ġifieri għandi 54 years kont 48 ġifieri qatt ma kont iktar eh. Però nżilt xi four kilos f'daqqa u sparixxejt. Issa tant qed niddejjaq jiena stess, jiġifieri, tant kemm inqast. Għax hekk qed ngħid, min hu mod u kultant min hu mod ieħor. Okej, okej.
Dik dan bħal speċtat nixxerja magħkom għax min irid jonqos u min irid itella.
Isma' jiena ma nafx hekk tixtieq xi tħalli n-numru tat-telefon mad-direttur tagħna nħallik fil-libertà. Pero grazzi li qsamt l-esperjenza, tajja, ifimni, kem għat li kont 48? Xi 47, 40 għat ma kont, ta' ħafna xdem kont noqgħod attenta u nieħu affarijiet ta' dita, pero l-lum il-ġurnata kważi jiddispjaċini li ma kontx niekol, għax ara xi ġrali issa. Le, ma ġralek xejn, isma' toqgħodx tinkwieta żejjed, Jiena naħseb illi l-importanti fil-ħajja jiġri x'jiġri, tajjeb, Eh, irridu vera. naċċettaw is-sitwazzjoni. Ija, ħatta Huma- bi kbira jisni għax Indu inqas ngħid, ħafna. indu ngħid, sinjura, però importanti li naċċettaw is-sitwazzjoni u rridu naħdmu għaliha, Aha. naħdmu magħha, te- irridu ngħixu biha, rridu naċċettaw Ija, is-sitwazzjoni vera, importanti vera. ħafna. Nikol healthy issa, tax nuhu l-laħam u hekk qabel ma kontx nikol kontra skurata, fimni kont nejtu ija l-kobs jiġini tajjeb. Illum imma ħanejdlek ilu għal xi xarej issa ili li ġejtek, ġifieri bil-mod naħseb u mhux se tiġġib il-weight malaj mbagħad. Jiena ma nifhimx daqshekk, sinjura forsi ma tgħidx se jgħidlek xi ħaġa, però xarejn huma xejn ta' ġifieri għad ftit ċans ukoll. Ġifieri importanti sinjura naħseb jien fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel qed tgħid ħatta bi kbira, ej aċċetta. Aċċetta. Taf kemm hawn bħalek? Mhm. Ħafna. Jiġifieri ġurnata. Eh, daqqa ta' ġifieri tiskanta taqbdek għax mm, eh, kont inħossni hekk dem zaqqit u ġani u hekk ma kontx ninduna. Mill-ġurnata eżatt.
Ma ħanejlek ilu. Imma jisek tħossok vojt ostra meta taqta il-ħobs tagħna tal-Malti, dawk affarijiet. Imma taf

xxerjajtha. Grazzi, grazzi u grazzi mill-qalb li xxerjajtha. Grazzi ħafna. Thank you. U segwina.
Bye, bye bye. Prosit. Matteos. Kif qed tgħidu tajjeb ħafna intom, jiġifieri qas hemm xejn xi nżid, illi kulħadd għandu l-issues tiegħu personali. U għal grazzi t'Alla kif ngħidu dejjem, illum hawn jiġifieri professjonisti hawn nutritionisti u maġistrati mal-gvern, hemm ċertu anke kundizzjonijiet mediċi illi l-aħjar li għal dietitian li hu reġistrat mal-gvern dawn ikunu jaħdmu iktar ma' ċertu kundizzjonijiet mediċi, tajjeb li l-għajnuna qiegħda hawn. Iva. L-importanti l-għajnuna nfittxuha u tibda kif qed ngħidu minn sempliċ telefonata, Eżatt. xi jista' dak li jkun jgħidlek isma' inti m'intix tajdejja jew fil-każ tiegħek, Eżatt. aħjar titkellem ma' dak jew ma' l-ieħor. Eżatt, Xi jista' proset. jew jgħidlek ej ma nistax ngħinek. U se jinserta xi ħadd daqsxejn iktar aggressiv. Imma naqas tgħid ara, diġà solvejt biċċa għax dak żgur li l-ebra. Eżatt, eżatt.
Martin, għandna telefonata noħduha flimkien. Hello, Hello? Hello, għar sinar tajjeb? L-ofsinar wara l-ofsinar tajjeb ilkom ukoll. Ħana lek jiena li kelli ċempilx ħankun onesta. Biex ngħid proset li lek tal-programm. Grazzi.
U il-Mattejas. Mattejas, Mattejas. Kemm nieħu pjaċir nisimgħu u naraħ dik id-bistima fuq wiċċu. Kemm u gustusu?
Ħafna, ħafna, ħafna. U n-nifsu iżommok tara u tinteressa ruħek dak li jkun qed jgħid. Proset għidlu keep it up. Qed jisimak, grazzi ħafna sinjura, qed jisimak, Mattejos. Thank you.
Grazzi, kumpliment ta' ġurnata tajba. Għanna komplimenti zbiħi hija verità. Ħammart li wiċċi.
Hija tidher ta' taħmar bil-mod. Nassiguralk li kif kont bajt. Mattejos, konna qed nitkellmu fuq restaurants u affarijiet. Ġieli tmur pereżempju u jsib ħafna minn itik Appetizers, tajjeb, jiġifieri inti qed tissuġġerixxi li jekk nieħdu l-appetizers u starters u nifqu hemm jien naf Le, ara, mela, ara kemm tajba, again, ta' skont, ġifiri jekk inti jħriġ tikol fil-axija u taf li dakin għal-kilt bizzejiet u ma tix teġa toqgħod tikol ħafna ikel, automatikament ħadd mara ħaġa żgħira. Hmm. Però l-appetizers jistgħu jkunu tajnuna kbira li naf li ma Ejja nkunu sinċiri ma' Teos, ikunu tajbin u ma tistax jisek ma. Ħanajdlek straight, waħda mill-ikbar żbalji kbar li nara u Malta hija li meta pereżempju jien idmor xi restorant inti ġiblek il-ħobs inqabel u l-butir. Illi inti wasalt bil-ġuħ, tajta xina ħanikol l-lum u għar nofsinar mela fil-ħodu nqot ħafifa. U tibda warem, xifu dak il-ħobs, ibda idlek bil-butir. Ġewa, eh, eh, idlek, ġewa, ġewa, ġewa, ġewa. Meta kieku jaħasra inti minn flok ordnajt appetizer, U l-appetizer ordnajtu, mela dan, mux se jġiblek kem trid hops, għaw ma ta' ġibna oħra hops. Ejva. Appetizer ordnajtu għandek li għandek, u tajt jina ħat l-appetizer, jista diġa jifrankalek ħafna mill-kaloriji li inti stajt ħat f'dak il-hops bil-butir u affarijiet oħra. Tendenza oħra, per eżempju, jaqbdu jagħmlu ż-żejt fuq il-plattina, mm. tbil, erġa' għamel, erġa' għamel. Mux qed ngħidu li ħadd għamel ka teħxin ċubbum ta'. Eh. Imma bda xejja ħasra ħsieb. Naħseb hekk tagħmilha ta' kuljum l oh, speċi ta' Ma anke kieku ħadd appetizer eh. illi jimliek u ħadd pjaċir bih. Tisni kun aħjar milli inti waqajt għal dawk l-affarijiet. Ħalli mbagħad taf li jisma' ħanordna main kors. Kil ċaġa zaħira, forsi tal-fader zaħħa ċaħda zerta zaħira u koll. Mux kollox free for all, imma nimxi ġast bl-aptit. Għax l-aptit. Immis ma jista ġej is-sajf tajjeb, ġej is-sajf, kulħadd ġabdejna naħseb. E, e, jien naf, jien naf flaxija ħriġt mal-familja, anka timxi nara. Il-ġelat, allora ħanajdu l le fis-sajf aħna. Ma nistgħux niġu ġelat kuljum pereżempju. Ifhem, il-kelma kuljum diġà tbeżżak naqra li toqgħod Kif għamel xi natlu kuljum.
Għax kuljum ifhimni eh, meta l-ikel ikun fih ammont ikbar ta' zokkor, ma jagħmel l-ebda ġid. Iz-zokkor huwa assoċjat direttament mal-waste. Direttament. Jiġifieri sabu li ċ-ċans kbir li inti tkun bloated, illi inti tkun minfuħa minn żaqqek li anke tela' ċertu xaħam f'żaqqek, ikollu relazzjoni pjuttost diretta ma' zokkor. Jiġifieri dik xi ħaġa number one. Mhm. Number two, eh, eh, hemm ukoll ikel kiesaħ, illi aħjar minn ikel ieħor. Ġifieri pereżempju l-famuż sorbè, fih inqas kaloriji, inqas ksara. Skemm ikun ħelu dak, mhux kaloriji. Ħelu ma inqas periklu mill-ġela tradizzjonali. Again, issa mbagħad hemm skont xipi ta' ħalib, hemm min jagħmellek il-ġelat bl-skimmed milk u bil-full fat milk. Ta' kollox jaffettwa xi ftit. Ivri l-aħjar jaħasra nsibu aħna sistema taħdem magħna mhm. u ma nfittxux naħseb il-qofol u għadan ta' magri, mhm. tara kemm induru fuq ikel u nagħmlu. U training, mhux li ktar nafsu fuq training. Huwa il-qofol għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Jekk jiena il-kuntentizza ta' ħajti huwa dak il-ġelat, għandi problema naħseb. Mhm. Il-kontentizza ta' ħajti għandha fil-verament tkun illi ħossni vera komda bija nnifsi. Illi ħoss ġismi li qed jiffunzjona li għandi bżonn niġri ġirja ġrejta biex nilħaq tal-linja. Jekk għandi bżonn inġor li xirja ġarrejta. Jekk ġew it-tfal u tfal ta' tfal u rrid nerfagħhom erfajthom. Mhux illi jiena naf li b'dak li qed niekol u b'kemm minix qed niċċaqlaq qed nitfa' nifsi l-baħar. Qed nitfa' lili nnifsi ma sax nilbes li rrid, inħossni iktar għajjiena, inħossni iktar batuta, ma jkollix enerġija, ma jkollix determinazzjoni, hemmhekk. Mhux dik hija l-vera pjaċir tal-ħajja jiena ma nafx. Tajjeb ma fl-opinjoni tiegħi ngħid kif inħossni jiena huwa kollox. Eh. Meta nqum marid, napprezza ħafna x'għandi. Eh. Ngħid taħseb parku kelli ngħixek ta' kuljum. Eżatt, eżatt, eżatt.
Jiena jiena jiena nammira ħafna Mattias, pereżempju, iltqajt ma' grupp eh, nisa jiena tajjeb illi eh mhumiex żgħar, Huma nisa tad-dar bħali, tajjeb u bħal ħafna, ġifieri, ehm, illi avvanzati fl-età u ħad gost immens narom waqt eżerċizzju, eh? Hmm. U qed ngħidlek ħad gost narom jagħmlu minn kollox, il għaliex eħe, ehm, toħu pjaċir tara illi anka l-kelma tiegħek u ta' ħafna bħalek e- edha tasal għand il-poplu tajjeb qed jaraw x'jippruvaw jagħmlu biex ħajjithom jgħixuha b'mod aħjar. Jiġifieri em, jiena qed ngħid hekk, jiġifieri l-eżerċizzju kemm importanti, em, ni- eħe nemmen ħafna l-eżerċizzju għandu jsir fil-grupp, il għaliex waħdek tibda taqta bil-mod, bil-mod ma tagħmel xejn, tajjeb, kważi kważi qas tmur timxi, tajjeb. Em, Jiġifieri l-eżerċizzju, tajjeb biex inti llum ma semmejni xejn, importanti nsemmu ftit. Importanti f'ħajjitna, tajjeb, jiġifieri m'hemmx xeta, m'hemmx ħin. Jekk nista' ntelfek naqra. Tellef.
Iktar ma aħna kbirna fl-età, iktar ħanaraw bidla kbira, f'liema sens. Mela persuna li għadha żgħira. Dik forsi dik il-mami illi għadu kemm kellha l-ewwel baby. Ġisimha iva beda jinbidel ftit wara l-baby. Tajjeb. Persuna li għadha daqas biss kellha tfal, inqas bidla kbira għax il-hormons għadhom pjuttost ta' Kif kienu? Mhm.
Il-persuna l-oħra, persuna number 3, tajjeb, illi kibret forsi għaddit mill-menopawza, għaddit minn ċertu bidliet f'ħajjita. Iva.

sabu illi qisu dak iċ-ċertu pulizija li ħajlek ieqaf, tibqax nieżla, tibqax sejra lura, tajjeb, ieqaf hemm. Tgħinek li jagħmillek ma jħallikx tkompli sejra lura, anzi jgħinek tibda miexi tikka tikka l-qudiem. Allura mhux taf xejn jkun hemm min pereżempju semmejt dal-grupp ta' nisa inti. Iva. Illi jisaqsuhom u ejja inti għandek 55, laqas kont intik 40, kemm għadek tajba enerġetika, flessibbli, tajjeb, għaliex? Għax mhux inti ġast kemm għandek età li jgħodd, kif ġismek qed jiffunzjona, inti l-enerġija li qed tarmi, kif qiegħda, tajjeb, eċċetera, eċċetera, eċċetera. U iva, iktar ma nikbru, bl-exercise iktar ħana naraw bidla drastika. Pero kien għadu żgħir ħafna, diffiċli ta' titrenja xew le, iżek mid-dera biss. għax il-bqija d-dizzaza u kodom enerġetiċi fuq ruħom. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar għandna bżonn nagħmlu dak it-training. U kif qed tajt inti ta' ejja nfittxu gruppi illi bħalna qegħdin fl-istess ilma tagħna. Ma nipretendix illi jiena ħammur ġo xi ġim pereżempju partikolari illi da magħruf għal bodybuilders jew li magħruf għal mod tal-kelma mal-irġiel biss u ħan pretendi li ħadd ma jħares lejja għax ħajaraw differenti. Per eżempju, ħajraw klienti mara, għal mod tal-għal ħarsu lej. Imma jekk issib ambjent li huwa aktar komdu għalik. Eżatt. Why not? Anzi, anzi huwa. Mattias, l-aħħar tliet minuti forsi mhux qed tilħaq tirrispondi għal tant. Dawk li jibdew dat tip ta' ta' dieta jmorru għand nies professjonali jew hekk. Ehm, Jekk ma jagħmlux eżerċizzju, vera jistgħu jit- jitpaħbħu l-kelma, tpaħbih, Mela. itpaħbih, ejja ngħidlek itpaħbih. Eżatt, naħseb taf iktar minn nies magri. Aha. Illi jgħidulek aħjar m'għamilt xejn did-dieta hi. Għax vera qed nilbes sizes iżgħar, Eħe. imma wiċċ iddendel, idejja kollox impappa. Ġifieri biex da bid-dieta jiddendel jew. Mela, jiddendel għal raġuni, illi jew tkun daqsxejn dieta estrema. Tkun dieta pereżempju nieqsa minn proteini. Li għamilta waħdek speċi. Għax għax jista' jkun tkun għamilta waħdek u nexxiet lek ta'. Aha. Ġifieri anka di di importanti wassala. Sawa. ħafna nies jafu jridu għax għandhom jagħmlu, imma ħadd ma jagħmilha full stop. Jiġifieri, taf li għandna bżonn imorru nimxu, imma għandna bżonn dak ix-xaħat. Dik il-persuna, dak it-tim ta' nies, illi qed jgħidilna x'ħan għamlu, kif ħan għamluhom, x'se nagħmlu meta waqajna, illi jiċċekkja kemm għamilna progress, illi qiegħed hemm illi fejn għandna bżonnu batna email, batna SMS, ċempilnilu, X'ikun hemm bżonn? Daw affarijiet normali. Għax bħal kollox, kif tkellimna anke dakinhar, jekk inti għandek bżonn parir legali, il-parir legali mhux toqgħod tqalleb fil-karti biex tara x'l-aħjar tagħmel, inti ħatiħu parir mhm. tal-avukat tiegħek. Mhm. L-istess kunċett hawnhekk. Iva, jekk aħna ħanimxu għal rasna, Iċ-ċans kbir huwa speċjalment jekk dit id-diet dik id-dieta ma jkunx biżejja ma jkunx fiha biżejjed proteini illi ċertu masil il-muskulatura tiegħek trid tintilef. Mela inti bid-dieta tkun qed taħraq kemm il-masil, kemm ix-xaħam u kemm l-ilma. B'konsegwenza illi inti ġilda tiegħek tiġi qisha borża, illi qisha m'għandix xi ġemma, m'għandix xi żomm, U allura għajder kollox isom dender. Mela fġieħ il-bambin, namlu għazliet għax il-ħajja kollha hija għażliet Margaret. Nażel hekk jew nażel hekk. Mhm. F'kollox hekk. Mhm. Namlu l-aħjar għażliet biex nevitaw il-frustrazzjoni kemm jista' jkun. Il-ħela ta' flus. Għax li inti tgħid ħan nipprova di, ħan nipprova di, ħan mhux kollha frustrazzjoni, mhux kollha ħela ta' flus, iva. u ħela ta' enerġija, mhm. illi inti nħlejt tipprova sistemi li forsi anke aktar kisruk. Flok ma battu għed tisma ħaniħu gwida professjonali ħalli nara jiena xlaħjar namela lija personali. Dini ka importanti dini. Jimmetti jos jina sanajdla grazzi. Grazzi li l-kom. Pero najdla grazzi u kol publikament għal dak kollu li tamel ma dawk il-nis li tuħsib. Iva, sempliciment messaċ Kif qed jgħid Matteo San Caime, tgħinek, tajjeb, grazzi immens u ibqa' hekk. Illa għaliex għadek żgħir, għad għandek ħafna x'toffri, tajjeb, u għad għandek ħafna xtajn, għaw ħafna kif smajna llum, telefonati u kol bweġat. U sfortunatament, sfortunatament, ħataqbel miegħi naħseb inti. Aħna malaj nittimbraw għax dik daqsxejn qawwi jew dak qawwi, tajjeb, Ikun hawn ħafna min illi għalikom edha sew, hmm. ej, ejja noqdu kwieti, tajjeb il għaliex ma tafx għandha dik il-persuna, ma tafx għandi jien, ma nafx għandek inti. Ġifieri noqogħdu attenti ħafna minn dil-biċċa żgħira laħam li għandna u ġew. Għax daqs kemmi tajba tista' toqtol. Jinek ngħid kelma tista' toqtlok u tbaxxi. Ġifieri noqogħdu ħafna attenti u ma nittimbrawx u ma niġġudikawx. Għajjeb kulħadd għandu l-istorja ta' ħajtu. Jien appella waħda, nappella waħda, l-iktar ħaġa sempliċi tista' tagħmel li dak li jkun liġi għall-għajnuna tiegħek tisimgħu. Eżatt. Anka jekk ma tiftaħx ħalqek li tgħidlu nifmek, li tgħidlu qed nisma', dik diġà tajtu l-opportunità illi dak l-uġieħ jar minn nofsu. Ok, xaħġa li inti Mattejos tamel tant tajjeb u bqamela. Grazzi, għet jajdunna biex nifqu għonek, għek għalajt nil-taqom jak fil-ġumat li ġejjin. Jiena ngħidilkom sa nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna li kontu magħna, grazzi dawk kollha li pparteċipaw permezz tat-telefon. Nawguralkom il-weekend it-tajjeb, Happy Father's Day lil kulħadd tajjeb.